Salam hormatly watandaşlar. Ýaňky agzaşym ýalak Biziň saýtymyza maňa özüme häli şindi oglanlar ýüzlenip şu soňky bolup geçýän wakalar barada näme pikiriň bardygyny şoňa meň öz garaýşymy bir habarlaşsak diýip haýyşt edýärler. Indi o zatlary aýtmaka men öňünden bir nähilem bolsa biziň şol üç ýyl, indi dördünji ýyl bäri işläp ýörs. Bir begendiriji habar aýdaýyn, sebäbi bi Wikipediýada indi siz Haramdag diýip Birden soraýsaňyz göni wikipediýada Berdimuhamedow diýip çykýar şol. Arkadag Berdimuhamedow aşagynda-da il içinde Haramdag diýilýän ady bar diýip resmi ýagdaýda wikipediýada çykan mesele bar. Ine men siziň hemmäňizi şol üstünlik bilen gutlaýan sebäbi biz üçin biziň şu alyp barýan şol resmi ýaňky bi bi Informasion urşumyzda ullakan üstünlik! Ullakan üstünlik! Eger bütin dünýe bilýän bolsa, entäk dünýede ýekeje yslam döwletiň ýolbaşçysyna kim bolsa bolaýsyn, han bolsun, soltan bolsun, haram, haram dag diýip dakylyp, resmi düşündiriş diýlen bolan ýeri ýok. Şonuň bilenem men sizi Hemmäňizi gutlaýan biziň hemmämiziň agzybir ýeten alyp bilen üstünligimiz şu. Onuň üçin egerde isleýän bolsa Haramdagberdi Muhammedow isleýän bolsa indi ýenede bir sebäp Halkara Ginnes kitabyna girip bilýär. Hiç kimiň ýetip bilmejek, hiç kimiň ýetmedik derejesine ýaňky elbetde ol erbet tarapdan halkyň ýazgaraýyş tarapyndan ýetmedik derejesine Haranda Berdimuhamedow ýetdi. Ýöne üns berýän bolsaňyz biz hiç haçan gepimizde gürrüňimize ony aý götguly aý ýene şoňalak paýyş sözler bilen hiçem bir gürlän nemämiz ýok. Biz näme diýýänem bolsak Özüne dakan lakamyna görä diýýär. Enesinden, atasyndan dogup, azan okalyp, oňa dakylan adyna biz hiç zat diýemzok, sebäbi ol nähilem bolsa resmi adam, hökümetiň ýolbaşçysy, näçe gynansagam. Ýöne Eger-de ol il içinde men-ä bütin halka arkadag boljak, ine, edil öz eziz doganlam, maşgalam bilen deň görjek, halkymy horlamaryn diýip, ol lebiz diýilýän halal-a, ol agzansoň, özüne ol ady dakansoň, eger oňalak at dakyp, oň yzýandanam bar-a, o göreni Oň özi ýa-da ýaňky muň öz ýegenleri ýa gapdalynda oýnap ýörenleri islän gyzyny tutup zorlap ýören bolsa, isläniň biznesini elinden alyp ýören bolsa, onnoň bi halky beýtdirip aç, hor, homsy saklap, ýurdy taşlamaga mejbur edýän bolsa, ol nireden ol arkadag bolýar? Ol hakyky haramdag. Ine men özümiň şaýatlyk edibiljek meseläm, Nä meň öz athanam bardy, bilýänsiňiz, biz kän agzadyk. Ony men edil çykmakam ýykdy bi. Ýykdy. Oňa garamazdan, meň maşgalam Ýuliýa aýal-oganlary bilen ýene-de şo dokuz Aşgabat komissarda köne taşlanan doňuz ýatagy arassalap, tämizläp, onuň biziň öz ýaňky gurluşyk materiallarymyz bolar, olary getirip, Onnoň muňa ýende bi yz kokun berip, onnoň bi gerek bolsa bir ýagşy dogalary okadyp, halal mal, at diýlen ol halal mal. Türkmeniň buýsanjy, milli buýsanjy, bütin dünýäde ykrar edilen. Ine, şolary getirdik-de şo zady saklap ýördük. Onda-da onuň bi ýaňky şöhratparazlyk derdi, onnoň hem bir, bir Açgözlügi, bi oňa gün berenak ol, şoň esasynda-da onnoň ol ýene-de bizi, men bilen Ýuliýany bir gije prokuraturada saklap, hawa, şu ýaňky elimizden atymyzy aldy, hawa, ýa gidersiňiz, basylarsyňyz, at, etim, atymyzy aldy, elimizden ha, bu ýaňky ýüzden gowrak atlarymyzy aldy, hemem Ola hiç, ol türkmenleriň nakyly bar-a, Öleniňe öleniň gözüň gara çökeniň. Ol biziň atýatamyzyň içine ýene-de doňuzlary saldylar. Ine, halal halkyň bar-a bir öz deň maşgalasy bilen deňäp duran malynyň ýerine Ne ol bardyr ol biz köp milletli döwletde köp dinli köp milletli döwlet ol doňuz etini iýýänam bardyr ol haky bar ol neme diýen ýöne biz o zatlary düzedip ol ýeri arassalap tämizläp at getirdikde ol ýerini doňuz eger bizden alyp ýende at goýberen bolsa onda sözüm ýok ýöne ýenede halal haýwan sebäbi ol musulmançylykda biz ony halal hasaplamyz a ol Hawa, onuň bi näme ol, ine, hakyky haram. Haram işe baş goşan, ol-a ýöne biziň at-ýatamyz bütin halk bilenem bi edip ýören işi, bu başyna salan oýny, ol hakyky haram. Men ozalam size aýdypdym nä bir suratam bar şoň ýaňky wideosam bar şony görkederin diýipdim nä serediň nä şol biziň at ýataklygymyz ýykylyp ýumrulyp eýýam içinde doňuzlar horkuldaşyp ýörler ol hiç wagt bir ata baba entäk biziňä eşden zadymyz däl Ol musulman dünýäsine han bolsun, soltan bolsun Haram dag diýip şol ada eýe bolan ýok. Onuň üçin indi muňa müdimilik at bolup galdy bi. Hiç haçan indi aýrybilmez ony. Tä halkyň ýigrenji, halkyň bi guzaplygy hiç haçan ol hiç haçan ol ýadyndan çykarmaýar millet muny. Ol halkyň içinden çykmajak gürrüň ol. Indi ýene-de bir mesele ýaňky ýaş oglan gyzlar ýene-de maňa ýüzlenip soraýan meselesi bar. Geldi aga bi bi gürrüňler bar bi eýläk beýläk Gideli, göreli, bu halkyň içine bu ýaňky bir galalyň, edeliň diýilýän gürrüň bar. Indi men ozalam aýdypdym. Men bu ýöne beýtirip bir ýerden turup millet içine girip, aý, Wurduk, aldyk diýilýän o beýtirip ýöne bir bara bir kesekleşip alynýan ol çagakaň kesekleşip alynýan howul däl-ä ol. Ol döwlet. Hemme taraplaýyn goşuny bar. Hä? Siz aeroportda häzir bara on adam bolup barsaňyz, On adam bolup barsaňyz, içiňizde iki adam şolary işleýän bolmagy mümkin. A mümkin onyňyzam işlänsiňiz. Mümkin hemmäňizem ýüregiňiz arassadyr. Her hilegem bolubilýär. Oň üçin ýöne şol Samolýodyň trabyndan düşüp, tamožnadan geçip, eger-de sag-aman aeroportyň içinden çykybilseňiz, şol iki aralykda bir topar günüň aşagyna ýanyp garalan pyýadalar ýüzleri juwwak bolar Şwesiýada doganýarlyk. Menem gördüm türmäni. Bu oýun zat däl olar ol ýöne bir baryp ýöne haýyne ol daşynda gygyryp ýören ýalat däldir. Oň üçin men bu ýagdaýa düýp göter garşy. Ozalam ýaňky Baris Şyhmyradowyň yzyna düşüp ýüz adam gitdi olaň yzy ýok görüp ýörsüňiz siz. Ol hiç haçanam aldyrmaz ol döwlet beýtdirip. Şonda-da, şol başlanda-da, men-ä o wagt türmede otyryn. Elim gandanly. Men şonda-da Ýuliýany ugratdym, Boriza, bar-da, aýt diýip. A men o wagt içinde näme etse edibermeli-ä meni. Ýuliýanam aňryk şol Boris bilen telefonda gürleşdi diýip näme onda onda iş gozgapy. Ýöne men siz ýalňyşýaňyz halk çykmaz halk taýar däl etme Boris sen ynanma Guwanç galagop oglan ol men ony tanýan men oň bilen atly ýörişe gitdim diýip men aýdamsoň Ýuliýa baryp aýtdy, Boris bolgun bolmanda-da geldi. Oň üçin şol adamlaryň, ol ýüz adam ol sizden pesmi? Akyly, huşy, bi sylag, hormaty halkyň içinde ýa olaň dogan-garnaşy azmy? Hany syn ediň hany bi hany bi bulary tutdular won hany kim çykdy hany bulaň agalary inleri hany dogany garnaşy nirede olar ha tohumy tiji taýpasy hany kim çykdy oň üçin men ozalam aýtdym şubadam aýdýan hiç haçan O döwlet bilen beýtirip eger-de aý näme biz bir ýerden galaly soňam millet galar diýilýän umyt bilen edýän bolsaňyz ol düýp göter ýalňyş hiç haçanam ol siziň maksadyňyza ýetmersiňiz. Meniň ine anyk gürrüňim hemem ýaňky meňňe doly ynanjym şoňa. Sebäbi ol döwlet. Ol sen ol çykyp o taýda bir bir eliňi daňyp ýeke elli urşak bolup ýören-ä sen. Oň üçin eger-de biziň şu wagt bir eden ullakan işimiz bar. Hemmämiz agzyny birikdirip biz häzir bar-a dil açdyk. Bu otuz ýyllap demi çykan aga halkyň diktator diýibilen atdylar. Nirede o millet? Ine üç ýyl-a biz aýtdyk. Biz aýdyp ugradyk bu meseläni. Näme üçin? Hany men geldim şo taýda, geldim bolýan eýýäm bir hepdeden çykyş etdim. Men on bäş ýyllap garaşamaga. Bir hepde geçmäkä Ýuliý obesýa gitdi. Ol hereket dogry, biziň edýän işlerimiziň hemmesi dogry. Halk muňa ynamy bar, halk muňa uýdy. Indi hemmetaraplaýyn her ýerden çykyp otyr. Ýöne esasy mesele indi halk dil açdy. Şol biziň diýen informasion, propaganda terrora garşy halk dilini açyp, halkyň şoňa garşy göreşýänligi anyk boldy. Ine meň ýaňky aýdan zadym şol. Ýöne bi mesele hiç haçan bir taraplaýyn gelip, ony bar-a, aýna, barars, urars, alars diýilýän meselä men ynanamak, siziň hemmäňize-de bar-a aýtjak zadym, daş-töweregiňize serediň, ýigitler, gelin-gyzlar, serediň töweregiňizde, içiňizde içaly bardyr, men ozalam aýtdym. Ondan ynamly ýigitlerden, düşünjeli ýigitleri Ýigitlerden, gelin-gyzlardan, şolardan daş-töweregiňde entäk, entäk bir adam ýygnamala. Ol beýtirip iki sapar gygyranyň bilen nireden ol žarçyň çykyp bar, Aý, pylany toý edýändir diýip, edýändir-ow diýip beýtirip çagyran ýalyk däl-ä ol. Onuň üçin biziň ikinji ýumrugymyz, ol has güýçli, ol hökmany suratda şu döwletiň eden, etdiligine garşy halkara derejede sanksiýa girizmeli. Ine biziň ikinji ýumrugymyz, özü ol sag elimiziň ýumrugy şol. Eger-de biz häzir bara bi informasion uruşda şu wagt agyz açyp gürlän bolsak, ol bize gelejekde-de gerek. Ýurt gurlansoň, enşalla, Alla ömür berip, sag-aman barybilsek, bir diýen döwletimizi, demokratiýa döwleti biz gurnap bilsek, onda dogry, Onda bi şu gurulýan adamlar, şu biziň ýaňky informasion saýtlarymyz ol gelejekki diktaturaň bolmazlygyna, döremezligine ullakan güýç. Şondan döremeli bi hökümede degişli bolmadyk ýaňky informasion serişdeler, şolardan. Ýöne biziň diýenimiz ikinji tarapdan häzir ýaňky hökmany suratda biz Sançylar sanawy. Bu hökümet başdan aýak şu edil depesinden tä topugyna çenli haram, hemmeden iş haram. Görüp dursuňyza korrupsiýa daş töweregi. Ogurlyk, egrilik ol ýeke özi däl. Daş-töweregindäkileriň hemmesem, balyk kellesinden çüýrär. O bassa basybersin ony olary. Korrupsiýa bilen men göreşerin diýen bolup, korrupsiýa bilen göreşersiňmi sen? Sen korrupsiýa bilen göreşeňak. Sen milleti oýnajak bolýan, ýöne millet oýnadardan geçdi indi. Oň üçin häzir biz hökmany suratda näme etmeli? O Şamyr-şymyryň aňyrda Dubaýda gijeki kluby bar. Näbileňzakmy, oglanlar, gyzlar? Bilýäňiz-ä, aýdyň, näçä satyn alnypdyr? Kimiň adyna alnypdyr ol? Ine, bize şol informasiýa gerek. Bize korrupsion işleriň hemmesini nireden çykypdyr, niräk barýar, şol gelýän pullar niräk gizçipdir, ine, biz şony yzarlamaly. Halkara derejede OBSYE-de biz çykyş edemizok, OBSYE olara edebiljek işi ýok. Ýöne OBSYE o maglumaty ýygnap Ýewroparlamenta berýär. Amerikan Gozdepine berýär. Ol bi Orsýediň nemelerine, wekillerine berýär. Bütin dünýä ýaýradýar. Bütin dünýe bilýär, Ýewroparlamenta çenli. Şoň üçin biz näçe maglumat ýygnabilsek, Haçanda şol maglumatlar onnoň ok Magnitskiň kanuny ýalak resmi ýagdaýda şoňa sanksiýa bolup gysyp ugrasa, ine şonda biziň uje ony gyssap ugradygymyz, şonda pehelermiň duhy, şonda gaçmak bilen bolar bu döwlet. Ol gaçugrar bolyn muň daşynda hor horlap ýörenler bara ýaňky bi ikeplenip ýörenler. Olaryňam deň ýarsa gaçar deň ýarsam dessine öňden çykarda bara aý howwalaý şundan ýadadyk şu geleniňiz gowy bolaýypdyr diýjek adamdara bular. Elbetde ol taýar zat ýok. Ýöne biz işlemeli-dä, işlejek bolsak ilki bilen san sany işlemeli. Onnoň ine bu ýanky biziň ýüz sanak adamymyz ýitdi. Nirede olar? Biz men on iki müň on bäşinji ýylda çykamda aýtdym, ýok şol adamlar diri ýok diýdim. Men oň içinde oturyp çykdym-a. Men diýdim, ony näme üçin meni diňläňzak siz? Näme üçin siz eger-de şol ölen bolsa, şoň ölenligi hakda hatyny talap edeňzak? Men dogan-garyndaşlaryna ýüzlenýän onuň. Eger-de şol ölen bolsa, şol hat gelensoň, onnoň biz halkara ýuridiki ekspertleri goşubilýäs. Biz ahyry şuny halkara derejede şuny halka halkyň garşyna bolan genosid diýip biz şu miseläni galdyrabilýäs. Şonda jany çykar bu diktaturaň. Haramdagyň dessine bar a edil mömli ýüpek ýalak bolar. Şoň üçin bize şol gerek. Eger-de halkyň hakykatdanam şoňa garşy deň durup, egin-egne durjak bolsa, onda şony etmeli. Ilki bilen şol sanksiýa garşy göreşjek bolsak, biz şony etmeli. Biz hökman eger-de şoň nirede ogurlygy bar bolsa, nirede pul, bar-a bir topar kanun bar-a, ha? Bikanun-a pullary ondan muňa geçirmek diýýär, ýene-de walýutany bikanun aýlamak diýilýän. Dogrumy? Nirede, haýsy ýurtlarda bulaň eýýäm satyn alan jaýlary, klublary, bir topar kazinolary bar. Siziň habarlyňyz bar-a içiňizde. Eger-de halkyňyz üçin bir zat etjek bolsaňyz, ine, goşulyň ýigitler şoňa, gyzlar, gelinler, goşulyň, aýdyň, ine, pylan şäherde pylan zat bar. Ine, pylan ýeri geldi diýip, aýdyň şony. Bize kömek edýän ýigitler bar. Sag bolsun, taňryalkasyn. Ýöne biziň bir topar ýaşlarymyzy häzir nä bol gelejek ýaşlaňky, ine bular, o ýaşlaň gelejegi galdymy, olarda ne bilim, ne sowat galdy olarda. Olar el plakatly dokuz klasly biriniň üstüne küşürmek üçin ulanýaňyzmy? Näme etjek bolýaňyz bulary? Ol nirede olara bara ol bolar nä biz nä ondan pul alarys muňa bereris näme ederis o bol gürrüň etmeli däl bu wad boş wada gerek gäl ilki bilen nähilem bolsa şol halkyň başyna gelen belaň bara ol ilki bilen bokurdagyna ýapyşmaly özem ýeke eliň bilen ol hiç haçanam eýgertmez ol. Olar sebäbi düşünip otyrlara olar sen ol ol ölüm işa ol. Oň bar ogurlany bulaň hemmesini toplany elinden alynjak dogry dämi? Ondan basylaýyna da ol bäş on ýyl däl ol on mi ýigrimi ýyl oturmalymy belli däl a ol. Ony kazyýet çözer, ony halk çözer. Bu zatlar bar-a öňünde. Ýöne eger-de etjegiňiz çynyňyz bolsa, ilki bilen şony etmeli. Ýöne şu zatlary men şeýle seredýän welin, diňe ol ýaňky ýaş oglan-gyzlar ýa ýurduň daşyna çykan adamlar däl, ýa ýurduň içinde galan adamlar däl, Ýurduň daşyna işläp ýören näbeýanky kimsi hak-hukuk goraýjy diýýär, kimsi oppozisiýa diýýär. A bularam bir gaty bir neme däl-ä ýaňky bi çyny bilen ýapyşan atlar-a. A ýapyşýan az. Oň üçin men sizi, ine, siz, ol bir doganymyz ýaňky gözýaş edip, Hawa, şu nähilem bolsa agyz birikdiriň, beýtmäň, ýurdy beýtirip taşlamaň diýýär. Ýurdy taşlama niýetimiz ýok. Ewňanak, owganak namartlyk eden ýerimizem ýok, Hudaýa şükür, etmersem, enşalla. Ol söz toba tasyr. Ýöne Men siziň hemmäňize bar-a, ol başga bir zat aýtjak. Ýalan sözlemäni bes edeliň. Ýalan wada bermäni bes edeliň. Syýasy hilegärligi bes edeliň. Näb ilki bilen şony edeliň. Şony etsek, onuň halkyň arasynda Bi öňe çykan adamlar ýa bulara egindeş bolup ýören adamlar, ýa ýende başgady başga näme millet bolsa, olaryň arasynda gep gürrüň galan aga onnoň. Adamlar açylyşmaly. Ha, etegiňdäki daşyňy dökmeli, men şony aýtjak bolýan. Ol doganlar bi bi birleşiň diýýäň, dogry birleşjek biz. Men ol hakda soň aýdaryn, bu düşündirerin men ony bu çykyşy soňky çykyşymdanam, ýene-de bir çykyşlaramda. Ýöne men size aýtjak bolýan zadym şu. Syýasy hilegärligi bes edeliň. Eger-de ýurt gerek bolsa, Watan gerek bolsa, halk gerek bolsa, millet gerek bolsa,